Ritongo riaito nkogoroba rigochia, nkogoroba rigochia,
ko riagoroba moroche ntobwate omoneke ore koboko na moigwete ng'a ebisarate bianka bikorokwa esukuru. Biasambi? Aa, morembe tori. Aye naro abeire giato gotokumetie. Morembe tori.
Ekero ekoba iga ng'ai tokorwa ng'ai togochia totebia ngo tosete egekora muna eke giokotuguta ebigenga kare nensese yakagura enchera ng'a ensese enche asambete riria igoro igoro egetamo mwanyora ng'a orubago rwaire ring'ani riai riaire. Bono ebi ng'ai biarure rero bigosamba chinyomba intwe ebisarate mbiagasambirwe. Esara yainge riria asambetwe ande bamorusie. Yaya Chimuma. sukuru chiaito nchiasambetwe lakini Aiga abana baito abamura kobachire nyangi bachire gesarate nki bangocha gokora oo?
Gose nkoegeria barenge ng'aegeriwe barenge koegeriwa bamanye.
Ekero bamanya amaiberio y'amatang'ani arenge aroro. ne chimbu chi'omomura, koba aba ikomi baba batano nigo bakonyora ng'a oyo ere mbuya aye nigo ere aa, na oyonde nigo ere igaa, na oborimo. Ayio namaene. Okomanyekana chiare.
Gochia amanyekana engaki aye ngokorekana. Chiatangwa bwango. Chiatangwa bwango.
Chiatangirwe bwango rero moroche egesare ekio kia abasongo baretete ng'a bono nao tokorwa ng'a abachenu nkero.
Bono ebisarate ebi abasongo. Kundi
Sakao akateba ng'a ebisarate twagache getembe. Nigo bia ngosomia abana chimbwa. Ng'aki chiasomia chimbwa, tobaisa gosoa mwana konyomba, oetanie obotinti are bwa gesieri, igo bosa okaurure endagera gesieri. Oyio nere omomura bono otagete achi gotumwa ende achi konyora nyangi aa achi konyuoma.
Bono Oisiraeli kareta abanto korwa giato ikogo abwo Obomanyi, ogotire aa Nyakundi obogambi kare mwana. Nyakundi akarora ng'a tiga abeke ebisarate, bikaba nabi bono Nyakundi nere omochaki chisukuru chiaito echi chiarenge ebisarate. Nebisarate ebi Iga biarenge kosemia abana baito ka omwana gachiire iguru otomwa oenda Gesarate, ochia gosomigwa ching'encho chiaito, ochia gosomigwa rigesa riaito, oborendi bwaito, naende timanyeti ninki kende Abana aba ngotumwa gesara tibaya ngosomigwa. Ka ya tiga aba naba gakatura bagakaba moroche gocha kobeka ngobo nkoro ntore na ing'ana ing'ana tobwate neriga buna abagakaba baminto bana kwanire ng'a engencho ya gesarate. ninki kianarenge igereng'e egasarate gose emegerigwa
bang'ina barabwo begeria bananyaroka naende naki bagochi goesika naki bagochi gosia. Endagera obori nabo barenge kwegerigwa, nonye nokwaga, bono tiga toirane ebisarate bia abagaka, ekiagera intwe abagaka toikaransa aa, tokwanere ng'a engencho y'egesarate ninki kianarenge. Aa nonye momura. Kaba montomonene ore ang'e ng'a achie konyora mwaye nao akwegeriwe buna bagochia komenya na nomwencheri oye aa nao amegerigwe arenge ko naba ng'a ya ko kwagenda bwoo gekoba ng'a kogita mochie nkomaria naende abagusii bagateba ng'a ore nasemi asemi omwabo. Ee. Nabeire. Nabo bono gesara taa intwe nere twarenge koroka ase okwegerigwa tokwegeria abagaka twanyora chisemi ororo bono rende abarumbasi aba kobacha abasongo bakamanya koroka ng'a esukuru ko intwe aa gesara tii amegerigwa arenge oo namange egacha egatuboka. Ekero kemo igo etoro gesarate aaria, momura oyomo gakonga oyonde, engencho ende ebagaka ng'a ka ng'a ng'a ogwansiema riria karure iguru, ogochia omosiema rende, momura oyo kamosiema oria akaigwa obe, akagenda akabeka egesa kiaye omorero. Aa- aa nogosamba Iga kw'obere- ebisembia asambetu na birobio, Ee, na ogosamba kwarwo abwo. na ogosamba kwarwo abwo abagaka
bono Kai, kai. intwe bagusii egese ekeko giasambwa inde togocha goteba ng'a yaya nyomba yanya gosambwa gose eyio nero tware koroka enyomba yaito rende gose togocha goteba ng'a yaya. Masamba nyomba muma. Ee muma.
Nokora ng'a chimuma echi nabo bono chiaruerete egiateka eke bono gia giatekire ebi rende abasongo baretete ng'a ne chisukuru. Ande nonya ne ingani engiya ekaruete ekaruete. Abana bachake Inye mogesange ebisaku biasambwa mbore ebisango etembe ete y'agasuku nonya omorwori achicha ogosamba ebisaku bia sakara kabeka omorero. Omorero oria o nyambunde Igo igoro. omoruri nere omoisia. Ki? Ee, omosota.
Eh, Kagocha mbore kwango kana omwana omoke igo, Eh. ng'a oyo ngotuoma ang'ite. eh, Ani ne ribuche. ehe. Akanyimbo karia abwate enkomio kamoure. Mm. Ani na omorero. Okobwindia ring'o oraigo abanto bakonunga ng'a nyagete akanse mase ogota. Oyio na omosota. Omo- Ombwate ocha na ekebega. ocha- Omorero bw'egetano. Ekebeka ki'ombati. Ki'ombati. Eh.
Ki'embugu mbugu. Eh. Ki'ombati. Aa norio omogusii asamba. Mm. Chimuma chikanya kobwatika na kogenda. Kabuntu abwate omonto omonene orenge kogayana ekemo ogokora iga, mbwatete omorero oyio. Yaya, rusia amakara, rusia ribu, toire enchera tochie kogekeria. Igo, Inche arenge igo, omogaka. mm, nabo, nabo, Bono mm, buna oyo ominto naeresire igoro y'abasongo, abasongo aba chimumboki bagendete na chirochio bagenda nchiabo, igo echi chiatigara bono gusii aa, bana baito baimokire gosamba chinyomba, naki egetora toring'a inee, ande etanguche iga egachakerete korwa aaria bisarate ebi moisioma korende kaimoka osambere oyomwabo enyomba. Bono nyomba koyayia egesa keria giasambwa iga ere chimuma onye gesonsoro tigiakoretwe. Nabo okonyora ng'a ororeria oro narwo rokagendererete mpaka rwachire iga iga ase chisukuru, onye abaise basambete ekororano nkiaba etanguche eywo nabo ekogenda igo mpaka ekiare giakane. Ebisa bia- bia- bi'abagaaka abaisia abwo nocha obarete mbamanyete nonya nogosonsora oko, naende twatebiwa abaisia aba na abanyangozi ndabu mbasonga abwo, lakini bono amang'ana aya orotang'io
ndainonkerete moibi egetanonde. Enyomba mboroko yasambirwe, igo yaengwa mpaka ebi- bisigisa biria ng'a nabio ebindochi biaremwa, biarusigwa aro bionsi pi. Okwo nokwo bono twakorwa ng'a omokorerani. Omokorerani oyo noria otang'anete naende oetwe nokoboko, Oirito akaigwa ememera, akagenda na mbori, Nyankanga yangotoka yangotoka embori endabu, egore embariri etabwati kemao, ng'a oyio nere orachie gosonsora bamura bamanye korigwa, chimbiru chiamoria chiamanye korosigwa chiabekwa eroro igoro. Ko barware bagocha bamura barema igo bakora amaere aria amaya gosamboria akabe. Mwana oria oyio akoreranu bono chisambio buna nchigochi kobwata omonto onde naende ache gosamba. Koyo otakoreretigwe bo, ororeri rwane rwo gosamba chinyomba mpaka egechombeni, mpaka eke- e- ekeini getoke ime ensase egochi gosamba. Bono nyomba gatwaga yagasambirwe omonto onyesamba tarorekana, Ee. ing'aki ase omogusii oito Ng'aki amang'ana arenge okoru bakacha komanyekana ng'a nyarebe osambete enyomba. Kai, kai, Inee, tata, mbure enangi yaye ngoakwa? Etuura eria baka baria abana bachicha baria eira baria enangi, rituko riabekwa, bagocha mambia, nchiri goetania kera risoka. na chinsa chiria mogotoka ng'a isano na emo, ba- bagete obweeri round, bamanya goteba, ngochi tore kogiikeria enyomba eria, onde nare ogo akarwa agateba ninche, mwaigure ande ng'a yaya. Na Maira nkoirwa arenge chinsoko, abanto bachia konywa amache korwa oo. Maira aya nabwate enchera akonyora omosaria. Bono gere iga. egesonsoro ase kegokorwa, na ekero omonto iga asamba nyomba, achiche oitaba ng'a yaya, ninche nasamba, rende buna oyominto akwana iga, erinde enyangi gose ogokorerana kw'egesonsoro bwa oyo osamba enyomba, giakorwa buna oyo akwana, Ing'ai rende bono egento eke tokoroka amaere agochera, na ekero bagaka baika baikaransa goika enyomba ero yasambirwe, mbamanyeti oyo onyesamba, bachi goaka koko iga ng'a yaya twarure amatuko abere, oyo osamba enyomba muma, inchwa ngooroke iga iga erinde tokore gesonsoro, erinde chimuma echi chisire. Omonto kera omonto okwemotia okori mongeni, onde teorogetio, bono amaere aya agocha amakara aria enyomba yayia, ere etuga aburukanigwe amarwa, abanto banywa, oyo osambete onye okonywa, iga akoba ebarimo. Atacheti gaikaranse ekebaga akaba arangeria ache konywa marwa aya. Bono ase engencho y'omogusii omong'aini onarenge egetinginyi ekeng'aini, igo bakobogoria amaera aria, banyaire aaria ase abanto bakobucha chintobokia, kobabeka omonto tari otari konywa amache, erinde oyo ogochia konywa amache, ekiagera kera omonto natacha korwa aria ase akonywa amache, naende okanete ng'a tari ere, bono nabo okonyora amaera aria amonchoire abeire barimo.
erinde naende bamanya kobogoria amaere aria amakara aria naboturia yabusetwe yamakuru chinchera yabe kengeka kera enchera amatabi kori kera enchera mogesangi omonto nabete aye to atabwati ndege akoirurukera goika aete arari. Amang'ana aya rende abagaka baminto nkonyakora tori bori rero ng'aki rende ero rende etwetiga etwanyatiga.
Bono mbora rende abasongo aba kobacha ne chikanisa chiacha bagasiereria, ekero basiereria monto nasamba nyomba nakora bikone bibi bitabwenereti biri chinsa echi chiangete, bakamanya goteba ng'a aywo bono banaga ebisweri ng'a amepita na wakati. Naende bamanya koreta abanto bande igo tabwati nonya enguru chi'ogosabera birecha birwe ororo, monto oyo oche osabe oborimo, kumbe etanguche eria noere, monto oyo takoreranetwe noyo okomosabera tabwati nguru chi'ogosiria chimuma chiria. Nachi echi bono chibwatete okorora abana abaibori babo nabo oranyore mbasambete. Bono chimuma echi abanto aba bagacha bakabasabera oborimo, tabwati nguru ya korusia muma. Bono tiga abanto batebigwe ng'a muma nembe. Inee!
Omogaka ominto kwareta ekegusii ime bono? Intwe nabagusii. Masabo nare arasabe monto ochenchie ng'o ekwarenge omogusii obe omogere? Ekiagong'onya rende ekemi amang'ana ayio arenge nay'omogusii. Bono ninsabe rumbe omosongo, tinkoba. Inki rende twachiete kobwateria abasongo, na ekanisa eye yacha na abasongo, togatiga ebinto biaito, bono abana baito bono mma gosira bare. Osamba bakare chisukuru. Osamba bakare gochia abwo. Ngosira bakare. Kai, kai, kai, kai. Eh. Ne, moisani. Eh, rero mbarete ebinto bikare koba oko iga binga buna bisero iga abana. Okare konyora okonya gokora iga okonya gokora iga. Banya korora ayande araroo, abwo omorero bwoka ase ebinto bimwaro ng'a chitibi. morero bwokanywa, kwanyora ere embunda, kwanyora neke. Bono abana abebire ekegusii, abana tobiarete abamura toirete chisukuru bagasoma, iga akoroka ese ese eng'ondi, iga akoroka ebunda eng'ombe. Bono omwana one aake ekebiriti tamanyeti ng'a nasamba, ekero atanya aano atemera kero kende ng'a nasamba, aya iga aetire mara ga mogisangio. Baimokirie batebire ng'a, Omwalimu nare omonene, Omwalimu nare omoke, naende na, yaya. Buna bono mbarete egento kende bakarigoro ng'a CBC, ng'a naende grade ikomi, ee, lakini bono. Erio bakare goteba ng'a abana aba abanto babasareti nabaibori. Kiasambirwe.
mpaka abana bande bakure, Inee! Buna intwe abagaaka, omochando oyo ing'aki togokora osire, naende omochando oyo nosire, ekeene totaramanya ng'a ng'ai amang'ana aya akoruera inche. Buna ekero bagendetie omonto omonguru, igo ndatebe iga. omochando onye abana abakorwa chinka chiabo ekanguche yarenge ororo nabo bagosamba egento kende ntoe ntobasi ko koteba ng'a nabaibori boka omochando oyo etoke ng'a nonye nabaarimwa boka abanyene. Nabo bagosega abana omochando oyo otoke.
Abwo abwo abwo abwo, mbuya gwakwanire abalimu ab- emechando yogosamba ogochia esukuru mono ogeruete korwa ase eserekari ekiagera eserekari nere ebegete omwalimu oyio omonene abwo, abana na abana rero ba- mba- noe- mbatagete bachandwe. Richiiko eri mwateeta ng'a ng'a ng'a ng'a ikomi ikomi twenty ikomi, erio yateba ng'a aba kera omonto atware obosibore bana baito bono bama batware obosibore bwabo. Bono abaalimu ebakare ko kochanda corruption eye oborianani bore chisukuru, abana mbaroche. abaalimu abande abake mbarooche, omwa abana bare gose ne chilibu isato esukuru, kera omwana otomwa amakaratasi aya bakobeka chicomputer ng'a chiri mupepa ibere ibere. Echiri mupepa echi chia chilibu sita nonya ne emasini nere esukuru eywo eraake chiri mupepa elibu sita, ko nonya ne mia tano nchiere. Chimpepo echi chiranigwa naende chiaonigwa chisupamaketi abaremwa aba bande abake mbaroche batoma abana ntotagete gose ng'a ng'a ng'a nonye na ebesa ng'a nonye na chibesa chia omotiani naende batoma omotiani bachia kogora ne chirimpepwa chirure naende abana bachia kogora naende naende emetiani chibesa naende chiaenda. Ebinto biarenge chibesa chia eserekari chiasira abaremwa mbaroche bono. Aa bagaka baminto buna bono gochia aria goika yo, omonto aigwete abas- abaiseke ikomi na batano amo mbachiete, bagasambwa abana baria bagasambwa ebing'werere. Bono amanyinga aria abana baria ase amagoko ang'a are, naro ase abana ebimwana biria biasambanete, mbibekerwe ame- amagoso.

Mbari Mbasechwa.
mosara. Mbari mosara. Yaya abande bakora Bari inche mba- ba- mbari goakanwa.
Inche nimbwate ekiombe bagocha baka besa. Bobe. Ng'a ntwanya konyora besa ng'a- ng'a- ng'ainta Iyo- tani- iyo ng'a- bono ng'ainta esere ta- tani, Eh. ng'ainta tani ng'a ntwe ntwanya goakanwa. Eh. Ng'a abande ng'a sipe osibisi ng'a ntwanya goakanwa. Ah. Mpaka baretire bono ebibungo biabere bitato. Junior e principal naende kwamanya konyora omwalimu o primary ng'a gose head teacher ng'a nere bono nere ng'a nere otenerete omonto oyo. Bono abanto aba mbari gochia kogenda amo, abogori onde bwensi igo babeka kare intwe mbura muna baba otongoma mwa ebarenge agriculture tari tatwabwetie ebarenge iga iga. baria barenge ase ase chisemi. Inche omonto obarenge basomerete eseri kogenda, rero ng'a omonto agore tiga obekwa obwo ng'a gecha are omosani. Baye chisemi.
Bono emechando chisukuru chiaito iga chikoirana ase omogwasiri oo bwechuka eseri, ng'ai ako maboko na aya ang'a abwate amanyinga aya ase president.
Bono amaiga ayio atato, amaiga amatang'ani ng'a omwana na omwami mbakore gento ki? Baba amo. Naki tibakoeneria omoibori, omoibori otoma omwana gochia oare kebiiswe, naende omoibori ng'ai nachera ime inche nkare gosomia esukuru? Bono, bono, amanyinga iga ararigwe as'abatebia, onye naye gwaigete omwana oo bobe, amanyinga nabo akoirana asore, onye nabaarimwa baigigete. basaretie yagerire omorero oatekire esukuru na ase abarimu, onye na ekamati nero yagera abana basamba esukuru nonye na ekamati nabo egosaria amanyinga ayio goika arigigwe ase onde bwensi ousekanete. Onye na oyo okoruga endagera okorugera abana, endagera yaretetwe ororo. egwenerete gokarangwa abana barie buya, baegwe endagera, baegwe enyoyo ebekire mpaka amaguta etaya, ekio nabo gekogera amanyinga nere erabwati, onye ministry of education onye nabwo baferetie, bakareta okogechia ase abana esukuru amanyinga ayio goika arigigwe ase bare, origa chigari. Boronge iga rero ochibwate omorangwa okobatera ekombiuta iga aaria omorangwa oigoka. Ng'aki ekonyarekana chisukuru chia eserekari abana aba babungeire ekeburi oke ekebungire korwa usiku omorero noateka estima yoka neripuka mwana ase tai agoetera nase ki ministry of education etari korosia. emerango iko igoro ne computer, onye anga abana buna aba bayiete, omonto anga tabatete ne computer korwa aria esukuru omorango oigoke bana ba basoke nonye mbabere. Gwakwanda amaya bori, inee aye esukuru eye ne ya abana abanyarokanyi goeta yayiete abana bagakwa, Abakungu mbakabekire aria abang'ina mbareng'o ng'a matroni. Sukuru eye ero teigotwara nonya ematroni ekorara nabana aba, erache eigwe morero gose hatari ende erangeri ande onsi nonya serekari. Egwetie ekeburi kiabungi yokorusia ko naki ematroni. Naki ematro ekeburi naki ematroni. Kira mogisango eigwe.
Ee. Esukuru eye oborendi bwarenge aro noboke. Kero kende igo barigete abanto babo. Omokungu oyo orikire agachia korigia omosacha nyomba. omosubati oyo orenge aro gose omokungu niga a- a- ba- ba- bakari go buna rero mwacha aro mwanyora ng'a rero ng'a omonto akorwa asuneka, oyonde orwa machoge, ochia gotenena kenyoro, oyonde ogenda manga, oyogenda na omonto oyio egento ekia moira aro na ebesa buna aikare ase ase omoprinsi boye, ere niye atanate egetabu ekero omoboko aso, takoinyora iga agabori ng'a abana mbuya more, bokonki boraa akwo. abapurinsi bao abahead teacher, obeka risa baroche oretere omonto oyo bono oyo ng'a aye naye bono ore enchara, ogoteba ng'a nyasae niaka, besa chiri kire aroro tochiroche aye na esegi kwabeka ng'a budget bakorosia chianya goika esukuru. Amang'ana ayio na namansu bono chisukuru erinde chitige gosi koyia. barusie amang'ana ase abaibori. Omoibori ong'onye omwana one ororekanire koba omobe ng'o chiare koreta, tiga antomerwe gocha. Iga bagocha koganya omwana one ase ambia esukuru yabo, bamaye goteba ng'a ng'a ng'a nomo ng'a ninche ntarendeti mwana buya, ng'oye bamoroche timorendeti buya. Bakamobeka esukuru kagokora ki? Mbakomontomera gocha? Ka. Ba tiga barusie amang'ana ase abaibori. Inche nkora negata gochia barimu mbabwati mamocho. Eserekari eria enyomba eria ime. ime aria, egosoka chibesa naende eirani gochia, tichigoikera abaalimu. Gakobasinyia bairanigwe gose tore ng'a mogaka mwana otaisaini iga. Mbabo mbari baibori, bana babo mbakare goserigwa nabo abwo gochia ense bare. Eh. Kai, Eh. bana baba ngosoma bare esukuru eye chiaito, Eh, eh, eh. igo orochio bakogenda ase mpaka rochio. Mbaigosoma ase chi- Eh, nigo tore nogokumia. Totoigwete ng'a egiato ekeke, tiga ngo enchera boronge etoke ng'a omochaki egento eke ninki, ning'o. Bono tiga totebe ng'a egento eke abanto bakorokwa abaibori bacha amo. Ekomiti etenenerete chisukuru echi chiamo, abaalimu baacha amo, tari omonto tari ensemo eyemo bakorarereria korwa ororo ministry of education echiche chisira echi chionsi nakwanire. Chichichamo chikwanere eng'ana eye ng'a Inee! Egiateka eke kogiateka? Ing'aki naende togokora gochia bosio aa? Tigechi koba ororo, ekiagera toise goteba ng'a amarua nabo okonyora ong'e omwana otambokeire ochire onyure, ebinto ebi mbaroka koperi. Bono na chisira echi chionsi toise kobwatanana korwa ase omoibori buna nabangire Bakaaria, Nabo aande torakeyie amang'ana aya iga. Igo nkorire ngoteeba iga, Igo bagoteeba, buna bono ntobwate abanto abanene mbare inse muna bono sense muna. Intwe twateeba iga,
Ong'onye amang'ana aya onsi, buna omokia arateeba aa, amaiga aya atato onsi tagocha amo, abaibori abaarimu neministry baikaranse barore. Tikabasieke chisukuru chi'obomenyo, tikabatoretera abana baito barwe nyomba, inche mosareri nyomba, baende esukuru naende morokoo babache. Songo abande ng'oe mbuya asinya rende babasieke chiboarding echio chiaretire corruption enene, chiaretire emechando emenge, erinde ng'onye omwana kagoesamba, noyomo ore esamba emwane. Tanya. Ee, inee, mbagambi ntwaborwa bagambi? Basiri gwechuka esegi, abanto aba chiPS bagoteba, Mpaka chiprinciple. Abanto ebe bakorwa, Esukuru twabwate yogokumia ango ng'a Moso, St. Mary's Mosocho oyoasikire Kenya engima, batiororoiye abamura ng'a nabwo batenerete esukuru. Esukuru eyio ekaenda ase chineene, ekabwata ebalansi eti ekare chimilioni. Abanto bang'ang'ana gochia ororo, Abana aba mbarooche aba, richiiko riabo igoro rire obosibore. Mbarooche, bono abarimu aba abake baete ase abana, bateebie abana ng'a ase esukuru, barigererie esukuru ase esukuru, tari esukuru chionsi chiasambiri, tiga barigererie emechando esukuru ase esukuru. Riatereria, abande baibire baete ase abana chisukuru chiasambu, babeka chifaini, erinde chibesa echi abaibori babekerwe, twachandekire. Abatereria b'abalimu na abalimu mbabwatereri baibori na ministry of education na ekamati tebwatereria monto onde tiga torangeranie boria buna twateba amaiga aya onsi nari toranyare gochoka amang'ana ya education. Titorache koba abanto.